Jesuh Khrih cu thlah a si tiin anih nih cun Baibal ca kha a hon thlen i amah belte a hme a ngantu kha cu ai khat tein a hon ṭial. Hihi Laimi vialte nih nan theih a hau. Laimi cu Pathian thimmi kan si tiin cauk kha ka chuah lai caah mi zeipaoh nih rak rel u tiin a rak thanh i a rak tlang thanh i Facebook chungah kan hmuh tikah hin theih le rel hi ai ngaih bikmi pakhat te pa a si ti hi nan sinah chim ka duh hi si kan pa Jahuma Elohim nih thluachuahnak kan pek cio ko seh atu i Pathian min kan chimmi hi Israel holh dik tak a si ti kha nan theih awkah chim kan duh tin nia mindang vialte tu hi cu mah le khua holh cio in leh hi a si caah Bawi Jesuh Khrih nih hin min zakhat le min sawm nga le min li a neih cang i Asinain hi Baibal ca a let khotu pa mifim pa nih cun min zakhat le min sawmnga le min li chungah hin Israel holh cu ai tel lo tiin a rak ṭial. Halleluijah! Cucaah cun anmah min zakhat le min sawmnga le min li in an tuah ko nain cuka chung i ai tel lomi min cu Hebru holh a si i Cu minte cu a tuah kannih nih kan panmi hi a si timi kha nan theih awk hnga hun chim ka duh. A rannak in kan kal lai i ilh manh lo ding bak in kan van rel lai, kan van chim lai. Ha, kan van rel rih lai, Bible ca. Exodus angam pali thum a hme pakhat nak in pahnih tiang kha ka rel lai. Exodus angam pali thum a hme pakhat in pahnih tiang. Exodus a ngan palei thum Amen pakhat in pahnih tiang a cung tlangpi fater Elohim sin pekchanhnak fater cu Elohim sinah pekchanh si. Jehovah nih Moses cu a thawh i fater pa vialte cu keimah sinah nan ka pekchanh hna lai. Israel mi fatir paohpaoh cu minung an si ah, saram an si ah, keimah ta an si a ti a ti. Cun a dang lei ah a hme pan hei tiin hei thum kha ka vun teh lai a pel hei tiin hei thum ka vun teh lai. Kha nan hrin hmasa bik fapa pohpoh kha nan pek lai. Nan saṭil nih a hrin hmasa bik fa a pa paohpaoh cu cabu ah ta an si. Asinain la fa hmasa bik cu tufa in nan hlanh lai. Tlanh nan duh lo ahcun a pawng nan khiah lai. Cun nan fatilpa paohpaoh cu nan tlanh hna lai. Cathiang kan relmi kan dihlak ca thar in kan Pa Zabu ah Elohim nih thluachuahnak kan pek te ko seh. Tuzing caan ah hin kanmah Hakon tein ka chim i hika hin kan mo Nakdim nih cun a thei lo khum men asinain inn ah a herh si le kan thutfiak ve te lai i Hakon in chim ko lai mu kha si le Baibal ca kan relmi kha vial ka si seh kan Baibal ca a pakhatnak ah Genesis in ai thawk i a kal i biathlam tiang ah khan kan zoh tik ahcun Israel mi hna Pathian bung lawngte a zatin a si timi kha chim ka duh. Kannih Chin miphun cu Israel Pathian kha kan biak ve caah hin hi Israel ca i a rak ummi Baibal ca kha kan i hrawm ve. Tahchunhnak ah, Kawl Pathian khuadawm ah phei ah khi kan biak a si ahcun hi Baibal ca hi kan rel lai lo i Kawl i an rel vemi an Pathian biaknak cauk tu khi kan rel te ko lai. Ti lah se pa hi nih ka tuk te hrak ah biatak tein kan, kan zulh te hau lai. Cun kanmah Laimi vialte nih hin Kala Pathian Vishnu timi khi Brahma te hna, Shiva te hna khi kan biak ve a si ah khan cun anmah nih Baibal ca an neih tlemi kitab timi mu khi an kitab Baibal ca khi kan rel ve lai. Asinain Kawl Pathian kan bia lo, Kala Pathian zong kan bia lo. Kan biakmi cu Abraham, Isak, Jakob Pathian bak kan biak caah khan Caw Abraham, Isak, Jakob Pathian a rak i thuanchuahnak cu hi Baibal ca hi a za tein si ding i cu ruangah cun hi Baibal ca ning tein tuchun ni caan ah hin kan kal kha a hau i kan kal tikah vawlei mi nih an theih khawh lo zongah khan an thei ko lo ko lai zei ruang kan tiah cun a bia hi a ṭanhtu Pathian hi hnahchuak ngei Pathian si i mei bantukin mikang khotu Pathian si ta in a kan hnahchuah ahcun a kan kangh sual a si ahcun kan biak kha sang a tlai hnga lo cu ruangah cun Matthai pasarihnak chungah cun Bawipa, Bawipa a ka timi paoh in vancung pennak chungah an lut lai tinak a si lo, a ti bang ko. Vancung i ummi ka Pa nih tuah u a timi ning tein a tuahmi lawnglawng nih hin ka Pa pennak cu an co lai tiah a rak ti. Khi ni a phak tikah cun mi tampi an ra lai. Bawipa, Bawipa, na min in thawngṭha kan chim. Na min in khuaruahnak tampi kan tuah. Na min in mizaw kan damter. Na min in khuachia khuavang tampi kan ṭhawl tiah an rak ti te lai. Sihmanhsehlaw nannih ṭhat lonak a tuahtu hna ho nan si kan bal hna lo, kal ko u tiah ka leh hna lai a rak ti. Nihin ni ah zeitluk in dah vawleicung ah thawngṭha an chim, zeitluk in dah khuaruahnak an tuah, zeitluk in dah mithi an thawhter i mizaw an damter, thawngṭha an chim, sihmanhsehlaw Zeiruangah dah milonghnak ah cun thana pawl vialte kha ṭhat lonak a tuahtu nan si tiah a ti hna lai timi kan zoh tikah cun cunglei in hngalhtermi hi Pathian bia ning tein Pathian a bia ṭung lomi hna an si lai caah khan ni donghnak taktak le biaceihnak ni taktak a phak tikah cun kha thluachuahnak kha an sungh te dingmi khi Matthai pasarihnak chungah hin kan Bawipa Zohra Messiah nih hin ṭha tein a hlankan tein a rak kan cawnpiak ti a rak si. Cu ruangah cun Pathian biak tik an thawngṭha chim ruangah khamhnak hmuhnak a si lo. Mithi thawhter ruangah khamhnak hmuhnak um lo. Rammui ah thawngṭha a va chim khawh ruang zongah khamhnak conak a si lo. Ti kha a kan cawnpiak. Khuachia khuavang ka ṭhawl khawh ruangah khamhnak conak a si fawn lo ti kha atu nai ka relmi nih kha kan cawnpiak. Nain ramkip ah thawngṭha ka chim ti ruang zongah khamhnak hmuhnak a rak si lo. Zei cu dah khamhnak hmuhnak cu si ne kan ti sian cun vancung khuai ummi ka Pa nih tuah u tiah a kan fialmi paohpaoh a zul i a tuahmi hna khi khamnak a co ding cu an si tiah a kan cawnpiak caah hin vancung khuai ummi kan pa nih cun a kan fialnak cu teh khoika dah um kan ti ahcun Genesis in biathlam tiang hi a kan fialmi a si caah nihin ni Sabbath ni kan ulmi hi Bible caah a kan fial caah kan hman mi si nihin ni kan i pummi hi Thaizing ah ziah kan i pumh lo kan ti ahcun thaizing ah i pum uh tiin Genesis in biathlam tiang ah hin fialnak pakhat pakhat kan hmuh Tha tein rak ruat palung mu. Zeiruang ah dah tuchun dia kan i pumh? Zeiruang ah dah thaizing ah kan i pumh lo kan ti ahcun Bible ca Genesis in biathlam tiang kan zoh tikah hin thaizing ah i pum te u tinak a um lo i tuchun ni zarhteni hi zarhpini a si i Zarhteni hi Sabbath ni a si i ni sarihnak ni a si i thawhṭhan ni zong a si caah i pum u timi tu kha Baibal ah ṭha tein kan hmuh ruangah hin tuchun ni caan te hi kan i pumhnak a si. Nihin kan i pumhnak hi minung nawl pek in ai pummi kan si lo. Cunglei Pathian Thlarau Thianghlim nih thaw a chuahhnawhmi hi Baibal cathiang i a kan fialnak thawngin tuchun ni caan ah hin kan i hmuhnak a si. A nuam lehlam ka ti zeicah kan ti ahcun mi tlawmte kan si i zei paoh hi a zangkhai ngai i kan pa hi cu a thiang tuk i hell a kal dingmi cu an tampi a ti i a tampi cu pui ve ka tuah zung hang tuk cu. Asinain zungzal ram bia a kal dingmi zungzal nunnak ram bia a kal dingmi cu mi tlawm te an si a kal cung a har ngai i a kalmi zong tlawm te an si a ti i mi tlawm te cu puai tuah zong a fawi te a nuam tuk zei paoh hi kan ca hi a ṭhatnak bik in program te hi a rak kan puahpiakmi si hi hallelujah kan pa minthang ṭhatnak in hung zam ko seh. Kan ca ṭhat lonak hi a kan khaan piak hrimhrim lo. Lam pahnih um ko, a kau deuhmi lam kha kal ding a si ko nain a donghnak he lam a si tiah a ti fawn i an tam ngai i a lawmh cu nuam pah a ti i kha va lawmh pah kha cu thlarau ca si lomi taksa lawmh pah tu kha cu kan hlial khawh i thlarau caah nuamhnak kan co khawhnak ding ahcun nifatin tein amah an tuknak le an huapnak le a thihnak vailamtahnak can ah khan nihin ni mi nih sawhthlanlamnak te kan tuarmi te hi a si timi hi kan zate thil hau si ti kha ka van sawm hna le siah cun Baibal cathiang kan relmi te kha zoh hna u si Moses sinah bia chimmi cu Moses ṭha deuh ka biak ngai. Israel mi hna sinah hin na chimh lai. Saṭil paohpaoh nih a hrinmi fatir paoh cu ka ta dih an si a ti. Cun minung zong hi an zaten ka ta dih an si tiin a rak kan cawnpiak. Le saṭil ah hin sa thianghlim a um i sa thianghlim lo kha an um. Cun minung zongah hin Pathian thihmi Israel miphun kan um i Pathian thim lem lomi Zentail miphun kha an rak um ve ṭhan. Cun biakinn saknak zongah hin Pathian nih ai thim bakmi sidar thingkung a rak um lioah khan thim ve lem lomi vingkanu te hna kha pian rak um ve. Cun raithawinak ca in a sang bik ah tuu kha a va ti fim bantuk khan raithawinak hi a tlak lomi a dang ui te hna zong kha vok te hna zong kha tampi an rak um ṭhan ve. Le cuti bantuk cun thleidannak hi a rak um tukmi Pathian bia a simi nih nihin ni ahhin nang le kei cu kan fian cang ca hin zeitluk in dah lungawk awk a si ti kha chim ka duh. Ha, fatir paohpaoh ka dah a si. Nan ka pek lai, ka ta si, a ti. Tuchun ni ahhin tuubawi lian bik hi fatin a si caah hlan lio Israel mi hna bantuk in kan zoh siah cun Pathian rianṭuantu dingah thleidan ding sia ma. A naupa te um ṭhan siah cun anih cu sipuai lei ah maw asiloah zei bantuk lei ah khan maw a kal ko lai. Engineering maw kal ko lai, engineering lai maw doctor lai maw kal ko lai, asinain fatil cu phungbawi niam bik hi tlangbawi caah thleidan a si lai, amah kha. Le cu ti bantuk de cun Israel mi hna kan zoh tikah Israel phun zing tar um, phun zing ah phun phun hlei hnih hnuah phun hlei li an si ti kha kan theih kan theih tung hna lai. Jakob nih nupi pali a ngeih i nupi pakhatnak ah li ah, Bilhah, Jilpah, Rachel nupi pali a ngeih hna. Hi pali lakah hin fate hrinnak i an tate hleihnih an si. Reuben le mi Simeon, Judah, Issachar, Dan, Zebulun, Naftali, Asherah, Gad, Josef, Benjamin hleihnih an si. Hleihnih lakah hin aho cu dah Pathian covo a si lai kan ti a si ahcun a upa bik Reuben kha a si. Reuben rin hi thluachuahnak kha rel ding a si. Asinain rel awk a tlak ve lonak cu zeidah a si kan ti a si ahcun a pa nupi chun kha chun ah a tlaih vemi a sual ti caah khan Israel fatir kha Bawipa nih hin a rak cohlang ti lo. a hnawm tam tuk in a cohlang lo Reuben cu ka fih mah pa le nupi chun hna tlaih len i ipi cu ka fih caah Jakob hrinmi hleihnih chungah hin fatir caah ka duhmi pakhat hmanh an um lo tiah a ti tikah hin Israel phun cu a dihpak ti a si a dihpak tu cu niah kan theih ding ah. Cu ruang ah cun zeitindah Reuben kha thawchuah pek kan ti ahcun Reuben nangmah cu ka thazaang ṭhawnnak dihlak in ka fatir na si ko nain na pa ziah na rel lo i na pa i khun khan na thurhhnawmh caah nang zong ziah kan rel ve lo cucaah cun na thluachuah co dingmi vialte kha ti a luan bantukin a zumh dih cang tiah a rak chimmi pa a si. Cu ruangah cun Israel phun hleihnih kan timi khi a dang tein thleidan i Bawipa kan Pathian caah amah hi a si ti dingmi kut tlaih ding an um ti lo. An um ti lo caah hin Jakob cu a lungre a thei i asinain cunglei Jehovah Elohim nih khan program te siang piak a serpiat tikah cun Egypt ram i an rak zuarmi Josepi a fapa Efraim kha fatirang ka tuah lai keimah nih kai lak bak lai cheural cheukhat cu bawipa ta an ti bantuk khan Israel phun hleili lakah Israel cu katter bak ah a dang te bak in ka chiah lai tiin program kha a rak tuah tik ah cun Genesis sawm li le pariat nak a hme panga in na rel siah cun Reuben le Simeon hi ka fa an si bantuk tein Ephraim le Manasseh hi ka ta an si tiin a khumh i Israel phun kha hlei hnih si ti loin an dihlak tein cun hleili an si cang ti tikah theih ding. Caw pahleili lak ahcun a ngakchiat cem mi pa kha fatir ahcun an tuah. Chanrelnak kuat khat a ngan panganak a hme pakhat kan rel tik ahcun Reuben cu Israel fatir a si ko nain a pa i khun kha a thumhlawm caah fatil sinak ning in khan amah cu cazinak khumh a si ti lo. Cu caah cun Joseph rinthlak a simi cungah khan fatil sinak tu cu pek a si cang a rak ti. Cu ruangah cun Joseph fale cungah khan fatil sinak a pek a si cang. Hodah an si? Manasseh le Efraim an si. Fatil hi pahnih nih co awk a ṭhat lo caah pakhat lawng a hauh caah khan an pu Jakob nih Kusen ram chungah khan Efraim le Manasseh kha thawchuah a rak pek dingah khan a kut zeitindah tuah? Pathian min an um maw? A kut zeitindah tuah? Vailamtahnak cross bantukin khan a kut kha cross a tuah i khika lei kap in hngakchapa te lu cungah khan a orlei kut kha a chiah i upa deuh Manasseh cungah ke lei kut kha a chiah tik ahcun kehlei kuttang ummi thluachuah an hmu lo i orhlei kuttang ummi thluachuah a pek si tikah cun i friend kha thluachuahnak vialte kha a pekmi a si cucaah cun i friend timi hi aho ta dah si kan ti ahcun pathian ta lio lio a si a mui a chiat cungah pathian ta a sual cungah pathian ta ai dawh lo cungah ai dawh cungah ṭah pek cungah a fir cungah mithat lai nawl a si cungah pathian ta a si ahohmanh nih thuh khawh a si lo. Pathian tu nih khan ai semsiam khawh ve si le amah caah a dir lai i amah phun tung tu a dir ko lai. Cu cu Israel dirhmun si. Nihin ni ka ruah tikah hin Bishop Dr. No Chung nih hin hi biathli a hngalh ve caah Laimi phun cu Pathian thimi kan si timi hi cauk ṭial hna a timmi si. Amah cu Laimi cu Israel put different kan si ti hi a theihnak a saupi nain a dirnak hmun le a thim dingmi kha ai theih ti lo i cuticun tarlei sangah a lunglen celh lo ah hi vialte hi ṭial a timmi a si. Tuchun nih a ka chimhmi te hi uh, internet cungah thlah u law amah zong nih rak thi seh ti ka duh ngai. Zeiruang kan ti ahcun thlarau in Kan ram ah kan pa pakhat si, taksa zong a si. A kan dawtmi zong an si ve i rak thei ve seh. Dirhmun he kan ai kan ti lo tik ahcun zeitindah hi biaṭha cu thei zong ah chim khawh ti lai. Cucu Efraim a sining te kha hngalhter kan duh hna. Ka a siah cun Jeremiah ngan sawmthum le pakhat a hme pakua a donghnak ka zong an um. Jeremiah ngan sawmthum le pakhat A hme pakuahnak a donghnak te ah khan na zoh si ahcun Ephraim cu ka fatir a si cang tiin a on cohlan cang kha. Cheuhra cheukhat cu bu kip nih Pathian ta si, Pathian ta si an ti tluk tein Israel phun hleimi lakah hin Ephraim cu Pathian ta si a dang vialte tu cu an si ve ko nain a bik in Pathian ta an sinak hi Baibal ca nih a langhter lo. Israel phun hlei lilak ah Efraim cu ka ta a si te. Cu Efraim nih cun fapa pathum a hrin i a pakhatnak ah Sukthel, Sukte a hrin. A pahnihnak ah Bikher a hrin. A pathumnak ah Tahan a hrin. Sukte, Bikher, Tahan timi hi kanmah Lai miphun a kan hringsortu an si. Nin nih Dawhzing zong ahhin kan monu nau din hi Supte, Supte ti phun miphun a si tuah hin. Supte lak timi a tuah hin. Tidim kan unau le hringsawrtu khi Supte ti dawh hin hna cu. Lakher kan timi le Mara vialte le Mizoram i Mara te hna tikah Lakher te hna Miram tlang vialte an hringtu hi Lakher dawh si cu. Cifreng fapa milai pa. John kannih hi Halkha Zotung ram te hna, Thlangtlang te hna, Falam te hna hi a kan hringtu hi taha an dawh si ko. Kha miphun pathum nih khan Chin miphun vialte hi an kan hrin sori. Cu ruang ahcun Chin miphun vialte hi kan pupa chan in kan thawhkehnak ah milem siasal set riangmang in a hram ah a pu ne bia bik an si bal lo. Ralthawh in a ka satisen bak te hmangin Van Pathian sinah hin ngaihthiam an rak hal i ṭhawchuah an rak hal i lunun ngandamnak an rak hal mi si. Cawn Laimi nih kan thuam a sang bikmi cu lupawng raam te kan i pawt i a lai te ahhin a nakmi te kha an ṭelhmi te kan khi. Mah khi khi aa rom lukhu bak a si ti te kha nih nih a chim. Bible Cathiang chung a um. Exodus a ngam pa kul le pariat nak chung a ummi si in cute zong cu tu chun ne hin kanmah Laimi lu bak ah Aaron lu kha kan hmuh khawh ko cu. Shenemiu ta re te hna kan kal tikah cun lupawng rang tete khan von i pom ciam i an cal padar zawm te ah an akmi te zung ni ngaw te an benmi te khi Bible ca bak a ummi si. Khite dal zong khi voikhat cu Chin Remuta ne ah upa an ka thim pei ka kal ve i dakpung kan i zaih lai tiah an ti miphun kan tling committee kha an ka tenh ve cak kai tel ve i lukhaw zon mon i khuh dih cu lio ah ti kai khuh lo ka hal hna pakhat kan upa pakhat Falam mi fim pak ka hal nan lukhu i alai ah anak mi te hi lei ruang ah nan tuah ka chim ka te le a tak hi leitin dah si ning a si an ti an vun ceih sukmap le cabuai ahcun rawl ei ding khat sen ah an ceih sukmap ko kanmah halkha zong nih tel falam zong tidim zong nih tel kai tel pe ke ko dan pum pakhat te an ka vek ve tu pasal ang ko so liam ahcun pakhat man nih an cal patak zong tei alat mi te zum hi ngo te an bek mi te ka sul lam thei la ja nang la thei mo an te la thei e pati ding je dei tin nan thei nan chu hak set zong na thei kan na ka an te ngakchia cem ka si zongah ka hlei ah theih sa ko ka ti von chim an ti le asiahcun nan form chung kha zoh la Bible cang kha Aaron sinah tuah ding in a firm ti se ma ka ti i Bible ca te kha ka von thim tikah cun an i not su mapi Bible ca ta kha an rak hmuh ve cio ka von chim hna Exodus angan sawmthum le angan pakul le pariat nak a hme sawmthum pa nak te khan na rel sian cun na von rel lai i sawmthum le paruk tiang ah khan pasarih tiang khan kan mo cho sian cun sal zawn te ah anak mi te khan na bit lai hika cu a rang ti lai rang ti lai hika zawn te in anak mi te na bit lai cu cu tlangbawi ngan bik Aaron nih rai a thawi tikah a rak hmangmi a si ti kan hmuhmi kha a ti. Le cute cu kan pu pachan in hi phunglam hi Tuluk ram i kaifeng khuapi an rak luh lio ahhin Baibal sa te cu Torah cauk kha Jerusalem in an rak i ken ko nain siangpahrang Chin Si Huang nih a duh lo caah an ca vialte hi BC zahnih le palei thum palei nga karlak ahhin siangpahrang inn tual ah men an rak khangh dih hi Baibal ca kha Cu ruangah cun Laimi nih tuanbia kan neihmi cu Laimi nih cauk an nei ko nain Tuluk ram ah uico nih ei an ti. Uico nih tuah ca belte a thaw a ti hnga maw? Uico nih ei bal lo. Israel mi nih cun uico timi min an chim siah cun zum lotu zemdel tinak si. Zum lotu pa zemdel cozah nih kan Bible ca kha Tuluk ram ah mei a khangh ti khi an rak chim duhnak a rak si. Baibal ca vialte kha an dih ko hna bang selaw an thisen an nunnak chungah um cangmi vialte kha kan Lairam an rak phak tiangin khan an thlau kho ti lo i rai an thawi ning le thla an cam ning le an tiphul te hna le thingpar sang ohan neihmi te hna topum hna te hna hlawn neihmi vialte hi Solomon hla te hna i dawh ai khat dih cu tin cu ruangah cun Israel a zi taktak a din taktak cu kanmah lai miphun cu kan si bak timi hi nihin ni in chim ka duh i cu ruangah cun Ephraim cu ka fatir bak a si timi kha kan hmuhmi si kha kan kan chim tak rih lai Israel fale vialte kha Egypt ram chungah salah kum zali le kum sawm thum salangtang salantannak vialte chungin nan luat cang lai tiah Cunglei in a min kha a chuak i Faro sinah chim kha a ṭih ti lo. Moses nih khan nan luat lai a ti tikah cun luat sawsawih va luat ko dingmi kha zeidah a chimhnak an theih cun Ebed-melei ni zanlei ah hin nan luat lai caah nan fatil le paohpaoh kha an nunnak khamhnak ding caah tuu maw meheh aw that u law nan innka te ah khan sathi te thu dih u a ti hna. Sathi te an thuh ahcun an nunnak ah an fatin kha an ruat lai. Kha Israel fa le kan i dinnak te ha te a um. Caw tikah cun e an ti i Evit kha niheili zanlei ah khan tu le meheh te khan lak i fatir pohpoh kha an hmu na ti a thi ka ṭi na an donh i puan chia hnih nih ka ti khan Innka van sakhi khan thuh zong zong an thuh zokzok i Caw tikah cun inn an hreh ni inn chungah khan sate kha an ei i Caw tikah cun zandazi pahleihnih le pahnih karlak hrawngah khan a nungmi Pathian vancungmi Elohim kha Izipt khualipi ah cun a zuang sak khi a zuam tikah cun sathisen umlonak paohpaoh kha an dawt bikmi an fatin le kha an thahpiak dih hna i fa vialte an thi dih cu tikah cun khakha thihnak in Israel fale pawl kha a lanhtak hna ruangah khan lanhtak puai timi kan ruahmi khan a si lanhtak puai nang le kei kan ruat khawhnak ding ahcun innka saduhthah nih an khah khawh ti lo caah kanmah pumpak bak nun kha kan luat khawhnak dingah kan Bawipa Zahusa Messiah kha vailamtahnak bakah a nunnak pek bak na thimi si. Cho Messiah thisen a luannak thawngin cun fatir nang le kei kan dam tak ve ti kha thiam ka duh. kan luat bak ve ti ka cem ka duh caw luatnak te cu nai lak khawh i na hmang tangka i na dirpi khawh si ahcun na taksa luatnak a ummi na thlarau ca luatnak a ummi na innlung ca luatnak a ummi na zeizong vialte caah voi khat ah zaan nakin luatnak hi a kan pek timi kha nin nih chim kan duhmi si voikhat ah zalak in a kan pek caah kan ral a ṭha i kum khat ah voikhat te lawng hi Bawipa zanriah i komhnak kha kan tuah mi a si. Hawi kan hawi te cu an ral a chia tuk i zarh fatin tein Bawipa zanriah kha an ei. Kannih cu voikhat ah zalak bak in vailamtahnak thihnak in a kan khampat kha kan hngalh caah Zeitindah bia chim? Ka pa pennak chungah lunglawm tein hmunkhat ah kan i ton ṭhan hnu lawngah khin mitsur hram kha kan i hrawmh te hna lai ti kha a chimmi a si. Kan i ton rih lo ah khan cun thlarau nin nih a kan umpi ven caah amah kan caah thi a tho ṭhan ti philh lonak dingah kum khat ah voikhat kha kan tuahmi kha ai zang ko. Cucaah zarhchiat tuah a hau lo, thlachiah te tuah zong a hau lo, Kum khat ah voikhat zalak in amah cangte ah kan tuahmi hi a tlam a tling i cunih cun a khavar khawh dih i a tlam a tling ti kha ninniah chim ka duhmi si. Kha siah cun Fatir cu hodah si le Reuben cu a pa nupi a sulpi caah thluachuah a mu ti lo. Ephraim cungah an ṭhial cang. Ephraim cu a ta a si. Ephraim cu a ta a si caah fapa tlau cu Ephraim a si tikah hin kawl a hau. Cu te cu kan theih ding a poi maw? Kawl a hau, zei vialah kan hmuhmi kha, ka relmi kha. Fatin cu ka ta si ka pe u a ti. Amah belte cu, La fatin cu, tu in na thlen lo ahcun, tu in na tlanh lo ahcun, ka cohlang lo. Cu ruangah la cu na ka pek tikah khan a la in rak ka pe hlah. Tu in hon ka pe law, na laa kha sathiang lopa kha a luat khawhnak ding ca in sathiang tu kha ka pe tu raithawinak in von thleng na thlen duh lo ahcun laa kha a hmawng khiah a si lai i hlawm men a si ko lai tiin Moses sinah a rak chimmi a si le a si ahcun Judah miphun cu chiandoih in kawh an si. Zendel miphun cu uico in kawh an si ve. Benjamin miphun cu cenghngian kawh an si ve. Naftali miphun cu sazuk in kawh an si. Dan miphun cu lamkam micukmak tingir in kawh an rak si. Cuti bantuk cun saram min tete kha anmah anmah aiawhtu min tete kha an rak bunh ve. Baibal caang nih an zoh tikah. Amah belte cu Josef ṭih ruang in Efraim miphun kan timi tu cu la in an min kha kawh an rak si ve. Cu ruangah cun Jerusalem ah siangpahrang bantuk in a lut lai te ah khan rangkum kha va khoih u law kai cit lai, vuvui khi va khoih u law kai cit lai, khika kawṭawka tharte kha va lau u law kai cit lai, pakhat hmanh a chim lo. Zeidah Chin? Cin bal lomi te la khi va phui u law la cungah kai cit lai i Jerusalem ah hin siangpahrang bantuk in ka lut lai tiah an ti. La nih a sawh duhmi cu Israel miphun chimnak, Thiangdoi nih a sawh duhmi Judah miphun chimnak, Uico nih a sawh duhmi cu Jentail miphun chimnak, Sazuk nih a hmuhsakmi cu Naftali miphun chimnak, Rul nih a hmuhsakmi cu Dan miphun chimnak, Tumku nih a hmuhsakmi cu Manasseh miphun chimnak. Kha bantuk tete khan anmah le dingke ṭah an ke le mu. An min aiawh tete chimnak a um i atu i kan zulh dawi dingmi tu cu la a si. La in la cu sathiang a si maw si lo, ti nih a ṭhap in tuak u. Ka bia dih dengmang cang, pumh dih hnuah nan hngilh te lai. Vun ngai ka u. La cu zeidah hmuhsakmi kan ti kha la kha different miphun sinnak si. Asiahcun la timi hi sa thianghlim a si maw si lo? A vok le la hi an i khat pakhat lo? Khat bak din tiah. La cu rawlrek a khai. Hika tiang rawlrek a khai mu. A ke belte a kap lo i a hum. Sa thiang lo si, ei ding si lo.

sawmruk le paruknak a hme pali sarih ahcun hi Isaiah chimning a hmaan bak ahcun voksai lengmangmi, zusai lengmangmi, uico sa te ingmi hna khi ter tladim bak an si. Ni nih an in. Zei ruang ah dah an si kan ti ahcun an sual tuk, zeidah an sual le voksa nih an sual khawh ning zeidah an sual, zusa na bet ei cu kha zei ruang ah dah Bible sa nih chim caah le kan nih zong hi kan rak ei vial ko nain Pathian biak an fiang deuhdeuh kan fiang deuhdeuh nikhat hnu nikhat in a hmaan lomi le a hnawmmi kha kan thlak deuhdeuh kan hril deuhdeuh angki kan suk i a thian bantuk khan kan zumhnak nun kha nikhat hnu nikhat in Pathian bia in kan suk deuhdeuh kan suk deuhdeuh a thiang deuhdeuh i a tuah cun zu kan ding ti lo uap kan zu ti lo tikur kan ding ti lo khaini kan hawm ti lo a ti lomi hna cah dawk a chim cu a timi cun an um si le an um ko lai nain voksa ka nei ti lo zu sa ka nei ti lo uico sa te hna ka nei ti lo mandalin sa te hna ka nei ti lo ati na ka nei ti lo rul sa na ka nei ti lo cangai sa na ka nei ti lo so te cun bible ca nih hin tuah lo ding ati mi pau kha tuah lo nun in atu hi kha kan hlan nang phi kha voi ni nai ru ah cun na suk ko kha Baibal bia na thup thup deuhdeuh in na lu deuhdeuh na lu deuhdeuh hnu lawngah in na fiang deuh ko lai. Cheukhat nih cun Jesuh Khrih khamhnak kha kan co cang i kan zumh hnu nu cu ei le din zeihmanh ai san lo an ti le anmah nawl a si kan ti kan ceih kho ve lo. Kannih cu angki zunkhat te kan i rukmi kha ni hnih tiang kan i ruk ahcun aa hong tuk hnga lo sungh a hau kan si. Pathian bia kan thup deuhdeuh, kai hnanghlam deuhdeuh tik ahcun angki thur bantukin kan zumhnak kum i a rak kan furhnomter khotu ka zeidah an si ti kha kan fian caah hin nikhat hnu nikhat in kan suk deuhdeuh kan suk deuhdeuh i khati khan a thiang deuhdeuhmi dirhmun kha a kan pek ti si. Nawl a ngaimi nih tha chin a co lai i nawl a ngai lomi nih cun a ngaih lo bantukin a theibar amah nih a zur bak ko cang. Cucu Baibal ca umtuning kha rak si. Cu ruangah cun voksa sathiang lo a si i la zong sathiang lo a si. Ephraim miphun zong phun thiang lo a si. Lei ruangah dah Ephraim cu phun thiang lo a si? A nu Zentel, a pa Israel a si. A pa Joseph, a nu kha Egypt mi nu, Zentel mi nu a si caah hin Ephraim kan timi cu thisen pahnih cawhkolh a si caah a thianghlim lo. Ah, Cu ruangah cun a thianhlim ti lo caah a thianghlimmi tu in cohlan kha a uk tikah cun tu in na thlen lai timi te kha kan von i tlaih duhmi te si rak kai hmanh law Exodus hlei thum a me pariat na sorry a hme palei thumnak in la fa hmasa bik cu tufa in nan tlanh lai tlanh nan duh lo ahcun a hngawngkhiah a si ko lai a ti la fa pakhat kha chuak i a pa a si i pathian pek ding si amah belte sathiang lo a si tikah a na tu kha pe loin tu in na tlanh lai a ti cheukhat cu tu in va tlanh kha an siang lo tikah cun tuu zong i lak an duh, laa zong i lak an duh tikah Pathian nih a duh ti lo. Eh, cutin manung an rak zawl. Hoi, a von zoh lai i an laa bak kha lampi ah a hmong in khiah piak ko. Tuu zong kha a luat hlei lai lo. Cu bantuk cun laa hi nang le kei kan si bak ve tuah hin, kan thianghlim lo a tuah hin, Zentail sinak zong kan i ken, Israel sinak zong kan i ken i mi thianghlim taktak fangkhat kha kan him ti lo. Hika hin nga mumi kan nga mumi kah piak a si cang ca khan Israel a si ta khan cohlan kha a kan duh fawn tikah cun nang le kei kha fatirah khan a kan chiah i nangmah le keimah aiawh khan kan Bawipa Zosam Jesuh Khrih kha Pa Pathian nih cun khakhan a kan cohlan nak ding khi a duh mi si. Okay, pa pakhat nih a kala nih fapa a hrin i pa a hrin i cu cu tlangbawi kut ah pek a hau ti. Poi la te khai poi lai. Ala te kha wani poi salo tlangbawi sina pek ka mu. Dek nga mu. La te hai hui sen otlang hui sen bek nga mu. Nga lo zeidah ai hui lai. Tu in a tat lai. La kha cu tlang boi khut a pek nga lo. Tu in a tat lai. A tlanh duh lo a si le la kha a in cia cia cungah palik nih a hawn thiah lai. So bantuk in i frame timi hi kan sining zat in a kan cohlang ti lo nin ya Pathian nih a kan pom lo a kan lekhan lo a kan lekhan lo caah nang le kei tu kha kan thu lai i kanmah aiawh ah khan kan bawipa zosa me sia kha Pa Pathian zahua Elohim tun o ka khan raithawinak ka amah kha ai pum pe lai Ai vaivung pe lai i vailamtahnak ah a va thihnak thawng khan nang le kei tu nih luatnak kan hun hmuh ve i cawl tikah cun amah thlarau thianghlim kan co tikah cun a keneh kan zulh lai i a phun kan tum lai. A duhmi kan duh lai i a huatmi kan huat ve lai i cuticun Pa Pathian nih a kan kamhmi Pennak timi kawngthong ram chungah khan va luh khawhnak kha kan pek a si. Cucacun Kan Bawipa Zosang men sia kha vawlei ah a rak rat lio ah Jerusalem ah taksa na rak tlon len lio ah khan zultu palei nih a nei ve. Zultu nih an zulh cuahmah lio ah khan Kanaan mi nu Zendel mi nu a rak kai. Bawipa, Bawipa, damnak ka pe ve tuah. Ka fanu te a dam lo i damnak ka pe tuah tiah a rak hal. A let maw kan dirh cun Israel mi nih Zenten mi chawnh phung a si lo caah let duh let bak lo tein a kalpi a kaltak thluahmah tikah a zultu pahnih nih khan duh le thei i Bawipa Bawipa hi minu nih hin a ngan out tuk i ta a cheh tuk i cu cah cun ti an cheh kan ṭhawl ko lai an ti. Asinain kan Bawipa Messiah kha a dir i Jentail mi cu a rak au ti kha a dawt tikah cun minu, kei cu Israel miphun chung lakin a tlaumi tuu hna ca lawngah pei thlah ka si cu tiah a chim. Jentail minu nih hin a fian hi ka zumh bang, aw kei cu Kanaan minu ka si i Jentail minu ka si ko. Kanmah ca hin Bawi Jesuh hi a ra lo si mu ti kha a fiang bak ko hna. Amah belte a duh lo. Zeiruang dah duh lo kan ti ahcun a fanu te, tleirawl nu te kha khuavang nih a tuah i khuathiang khuavang nih an tuah tikah thi thi ngam in a zok i a rih lengmang tikah a celh lo. Hi lio caan ahhin mizaw tampi nih an zul i an dam timi kha Jerusalem ah a min thanh tuk cang. Cucaah duh lo ka dawi hi. Bawipa, David fapa, ka zaangfah tuah. Maw ka zaangfah tuah, ka zaangfah tuah. Ka fanu te a dam lomi a um i maw damnak ka pek awk a zaangfah hnu ah tiin a voi hnihnak a dawi rih. Cu tikah cun a dir i kan Bawipa Messiah kha dir i a zoh ṭhan. A von dam tikah aw a rak damnak a rak hlantu nu kha si mu ti a hngalh tikah cun minu sal a lehmi cu zeitindah leh kan tiah cun mah fale chang ei dingmi lak kan riangmang in nanmah uico sin pek cu a phung a si lo ka ti. A faak bakmi men nih a doh. Miṭhalo ca le bawmh ahcun za seh, du le ka fanu thi seh, du le nu seh, amah pa lawng madamnak um za seh, a ti lai i a zaangtak diam ko lai. Anih cu a ti lo, a ruam a kai ve lo, ai fahsak ve lo, damnak kengtu cu amah a si caah Thinsau lungfuah in ka dawi lengmang ahcun damnak a ka pek khawh ti a hngalh caah kan zeitindah le kan tiah cun Bawipa, Bawipa, na thimmi te cu a hmaan taktakmi a si ko ee. Sihmanhsehlaw a ti le zenten mi nu holh khawh zel vun dot cun u. Cabuai cungah hin na fale nih rawl a dei cuahmah lio ah khan bu ṭil ṭawtte an thlak dih te khi cabuai tangah an thlakung te um ve ko a ti Moses den mi nu na hon thiam tuk hi zeitin dah leh ve cabuai tanga rol bu til tlok te tla mi kha uico nan thar ton ve ko hen pe a ti tikah cun kan bawipa me sia kha ami khi hai dul mal cang anak nu ro ru no khawon tami ai ye ka fa Na zumhnak hi a lian ngan tuk cu caah cun na zumh ning tein na fanu te cu atu bakah rak tam seh ka ti cu hna ziṭem ah cun a fanu te rak rak taktak cabuai te rak lut in hlawt a tlak mi kha uico nih an i cuh timi a sawm duhmi cu zentel ve nih nak caan chungah khan thlarau khamnak thawngṭha ti an i cuh tinak a si Paul nih an duh tilṭawn kha an rak kan ṭhan lai i cabuai ah uico phak lonak ah chiah caan a tlung lai tiin Rom an paleikhatnak a hme kule nga ah a chim i cabuai tangdabu tilṭawn zentel velngeihnak caan kha a dih a si ahcun cabuai cungah an lak cang lai i cabuai cungah a ṭhu khomi Israel mi hna ca lawngah khan kan Bawipa Messiah cu rawl a si cang lai cabuai tangah hong tlak tlung cang Zentel velngeihnak caan a dih cang. Zentel velngeihnak caan a, a dih cang i rawl char, char ding a um ti cang. Cu caan te cu tahchunhnak a rak chimmi si i cu caan cu Israel miphun chungah a tlaumi tuu hna caah kei cu tlak ka si. A timi kha Israel a zik cu Efraim miphun an si i Efraim fapa upa bik suk te Bikher Tahan an si. Sukthel dikherh tahan cu khoika dah um kan ti ahcun tlangcung mi vialte tiding miphun mizo te hna kanmah Halkha, Thlantlang, Falam, Matupi, Mindat, Kanpetlet vialte hi sukte le dikher le taha nih hrinmi tefa kan si i cu thlarau thianghlim nih a kan faltermi kan si tikah hin Nenni bu kan hmuhmi vialte cu mirang ta an si i an rum i mirang nih tangka an bawmh hna an bawmh hna ruangah hitin an rummi a si. Hi vialte kha cabuai tangbu ṭilṭawt char caan lio ah a dir kho vemi an rak si i cabuai tangbu ṭilṭawt kha an fim a si ahcun hi Zentel Khrihfabu vialte hi an power a dih piak te lai. An i cawnpiakmi bu thinlung pengmi kha an ei kho ti lai lo i rawlthar an rak kawl cang lai. Caw tikah cabuai cungah hin caipa kar ah chiahmi biadik biatak vialte tu kha ei an duh tuk cang lai. Bu ram vialte a rawk dih cang lai i kan Lairam ah zei bu hmanh um te lai lo i kan dihlak tein bu khat kan si te lai. Lairam bu khat kan si tik ahcun kan min te dah salai kan ti si ahcun National Religion tiah ti miphun biaknak in kan dir lai. Israel miphun te hna bantuk, Hindu te hna bantuk, Islam, Muslim te hna bantuk hin miphun in kan biaknak a dir cang lai i zumhnak pakhat, ruahchannak pakhat, Bawipa pakhat timi ah khan Efraim pennak tlangcung ah hin a dir te lai. Cu ram zaduk a hmuh tak ti a si. Ti kha tun ding ah chim kan duh i La hra nan si cio ko nan nan za tein nanmah la ni min khan cun Bawipa hmaiah pekchanh awk nan tlak ti lo caah khan nangmah aiawh ah khan tu te kha an hruai i Bawipa an ka pek kha hinihin zeidah hmuhsak an tiah cun nang le kei kha an dotlak ti lo caah tu nih a hmuhsakmi cu fapa Zosame a siak kha nang le kei kan luat khawhnak dingah vailamtahnak ah khan a thisen sung bik chuah in nang le kei i khamnak kha kan coter. Thlarau a kan pe, amah keneh zul dingin, a phun tumtu si dingin, a huatmi huat ve, a duhmi duh ve, a rangca nun pek in kan dir dingmi hi nihin ni ahhin a kan khamnak cu a rak si. Kan dihlak ca kan Pa cabuah Elohim nih thluachuahnak kan pek peng ko seh. Amen.